Selâm aleyküm, şimdi biznen beraberlikte olğan dostlarımız. Siz şimdi Aya dersleri programmasında seyrettesiz.
Ve biznen beraberlikte bizim sevimli İstidatlı aktrisamız Luiza hanım Üseinova. Selâm aleyküm sevimli qızçıqlarım Lâle ve Melek ve elbette bizim balalarımız. Luiza hanım nasılsıñız keyfiñiz yahşımı? Şükür pek yahşı keyfim sizden soramalı.
Bizde de yahşı. Luiza hanım yamına aktörlıqqa siz nasıl keldiñiz?
Aktörlıqqa nasıl keldim? Tesadüfen dep aytıp olamayım, çünki men balalıqtan em mektepte, em de soñ institutqa, müendislik institutına kirip, men episi bir anda er vaqıt oğraşa edim. Em oyun sever edim, em yır sever edim, şiirler oqumağa meni daima yollay ediler. Onıñ içün bu cetten menim tecribem büyük edi. Ve institutnı bitirgen soñ, biz Qırımğa köçip kelgen soñ, bu biñ doquz yüz seksen yedi, seksen sekiz senesi, biz tanış olamız bu Qırımda cenkten evel çalışqan bizim Eski TKART artistlerinen Ayşe Apte Dittanova bizim yanımızda yaşay edi. Men onnen tanış olam. Soñ oña Suleyman ağa Ümerov, Sethalil ağa Osmanov, men olarnen tanış olam decem, olar bizge musafirlikke çoq kelip başlaylar. Ve bizim evimizde bu teatr aqqında, teatr mevzusın lafı köterile ve ondan Soñ men, nasıl deyim, aktörlıqqa meni davet eteler mümkün demege. Men de, elbette, pek istey edim teatrge. Soñ, teatr açılğan soñ, elbette, men qoşuldım teatr gruppasına. Birinci rolüñiz nasıl edi?
Birinci rolüm, bu. Biñ doquz yüz seksen doquz senesi, Mendeleyeva soqağında, demek, teatr açıldı ğayrıdan. Biz teatr, aktör gruppası seçip alınğan edi. Biz epimiz başlaymız Arzı qız spektaklini. sanalaştırmağa ve biz studentler olaraq biz de çalışamız bu spektakl üstünde. O spektaklniñ rejissörı birinci deset Halil ağa Osmanov, rahmet olsun canına, o bizim belli böyle em rejissör, em ressam ola. Ve oña yardımğa kele acayip bir. İnsan, pek aqıllı, pek istidatlı bir rejissör Vladimir Andreyiç Anosov. O soñra menim em, men onı em menim ocam dep sayam. Pek o soñra bizde daa bir haç bir spektakl sanalaştırdı. Olarnıñ arasında Arzı qız, soñ efsanesi, soñ Makbet spektakli, soñ böyle belli spektakl Karmen. Episini bu Vladimir Andreyiç Anosov sanalaştırdı. Aytacağım, mına bu arzı qıznen biz teatr ğayrıdan Vetanda tiklenüvini biz tasdıqladıq, arzı qız. Menim aqılımda, men anda rol, Zeynep rolüni, bu arzı qıznıñ yaqın bir dostı, bu rol maña berilgen edi, men onı oynağan edim. Ya nasıl sizde sevimli spektakl edi?
Sevimli spektakl, men yaqında, bilesiñmi, böyle sayıp baqtım, qaç tane spektaklde, umumen böyle qaç roller oynadım, qaç obrazlar sanada yaraştırdım. Decem, bir elli, ellige yaqın roller işte. Ondan ğayrı da pek çoq kontsertler alıp barğan edim. Onıñ içün. Ebet, er bir rol menim içün pek yaqın, sevimli rol. Çünki böyle aktör çalışqanda nasıl rol, o baş rol olsun ya da baş degil rol, bu rolni o özüne yaqınlaştıra, özüne, göñlüne yaqın ete bu rol. Qıraliçe bu. Qar qıraliçesi baqtıñızmı bu spektaklni? Men anda qıraliçe rolünde oynağan edim. Bu böyle balalar içün spektakller. Soñ Arzı qız spektakli, Lâle, men bir vaqıtları böyle spektakl bizde edi. Şimdi aqlımda da ol. Onıñ isimi, amma menim rolim Lâle adlı bir rolim edi, men baş rolinde oynağan edim, Mışçıqnı. Amma eñ, episi bir qala, elbette, bu Makbet spektaklinde, Ledi Makbet spektakli. Başqa roller, ondan soñ pek çoq güzel böyle balaban baş roller oldı, amma mına tamam bu spektakl, tamam bu rolden, o menim içün, şahsen menim içün ebet de pek qıymetli bir rol, çünki o o qadar em mürekkep, em Teren manalı, çünki er bir sözün tübünde, er bir cümleniñ tübünde o qadar teren manası bar edi. Mına böyle rollerni, bu Uilyam Şekspir, eger bilmeseñiz, bu böyle pek büyük bir dramaturg sayıla umumen dünyacı. Ve elbette böyle spektakllerde iştirak etken soñ, soñ başqa Bu ve büyük bir tecribe ola, büyük bir mektep ola. Ve mına bu rolni men oynağan soñ, sanki dersiñ tılsımlı bir qapular, anahtarını taptım böyle bir qapularğa, añlaysızmı? Qalğan rollerni maña biraz yengilce kele decem. Mına böyle. Yani Ledi Makbet menim içün pek qıymetli bir rol. Ya, ya er külüçlü rol nasıl idi? Külünçli rol? O, külünçli roller de pek çoq edi. Dubaralı toyda birsi, ekisi, anda bir Zülfira, öyle bir meraqlı bir Zülfira hanımnı men oynağan edim. Soñ Hanıma, Tsigareyle pyesasında Hırsızlanğan kelin, soñ mal tapılır, can tapılmaz spektakl, soñ Yedi qocalı Urmuz, Urmuz rolüni men oynağan edim, o da pek külünçli. Bilem ki, adamlar o qadar, seyirciler o qadar seve ediler bu spektaklni, bazı birler kelip altı, yedi kere baqan soyları bar edi seyircilerniñ arasında.
Luiza hanım, ya sizge mına aktörlıqqa kim sevgi aşladı? Aktörlıqqa sevgi? E, aktörlıqqa sevgi, bu,
Siziñ arzuñız edimi? Arzum balalıqtan yoq, körüne edi, ebet, öyle istidatım olğan. Çünki menim aqılımda balalıqtan, balalığımdan maña ayta ediler, bizge yaqın bir adamlar, O, bu artistka olacaq, dep. Çünki men seve edim yırlamağa, oyunğa, men böyle, Pek plastik, plastiçnaya deyler da. Aytacağım böyle bir, em rollerge, men obrazlarğa yengil kire edim. Menim soñ tasavur etmege men yengilliknen tasavur ete edim bir şeyge. Em balalımdan aqılımda, ebet, men, bekim, sizde de öyle bir adettiñiz bardır, men aqılımda er vaqıt öz-özümden bir rol oynay edim. Misal içün, bugün men Printsessa ya da bugün men bir kraliçe. İ, arzuñız nasıl? Umumen arzum nasıl? İ, İ. Umumen menim arzum, bu bizim serbest ana Vatanımızda, yani Qırımımızda. Mına böyle acayip balaçıqlarmı, serbest ana tilde laf etkenni, ana-babasınen, bitahr babalarınen serbest laf etkenni ister edim, böyle arzum bar. Soñ, bu çoq teatrler deysiñmi, ya da oquv yurtlar ana tilimizde. Güzel, dülber yaşayış umumen bizim halqımız içün, öyle bir arzularım bar menim.
Luiza hanım, sevimli rolüñizden bir parça oqup olursızmı?
Sevimli rolümden endi aytqanım kibi Ledi Makbetni oqumam ebet, çünki o balalar içün degil, bu büyük, biraz büyük seyirciler içün. Amma men bugün Seredim, bu arzı qız qoqla, bizde doqsan altı senesi biz qoqla spektaklini qoyğan edik, arzı qız efsanesin. Ve anda onı sanalaştırğan ve yazğan rus tilinde Rinat Bektaş edi, pek acayip şiirler ve onı tercimesin bizim meşur belli şairimiz Şakir ağa Selim yapqan edi tercimesin. Olar da pek dülber. Men, umumen, bu spektaklni pek seve edim. Çünki ögrendim, o vaqıtları ögrendim demek kuklalarnen çalışmağa, bu birincide. Em umumen, o pek dülber bir spektakl olıp çıqtı. O, atta, Qırım mukâfatına tayinlengen edi o vaqıtları. Biz em festivallerge de alıp barğan edik. Diycem, bu spektaklden bir parçaçığını oqumaq isteyim. Arzı qız, Arzı qıznıñ monologı. Bu endi Arzı qız, demek, onı aydutlar onı hırsızlaylar ve alıp kiteler sultannıñ sarayına. Ve sultannıñ sarayında o qafeste, tasavur etiñ, menim elimde Arzı qız kuklası ve qafeste mına böyle, o böyle bir sözler ayta. Bu divarlar içine bıraqsalar da, qara titiz zindanlarğa atsalar da, iç bir türlü qorqu yoqtur yüregimde. Yaş ömrümni altınlarğa satsalar da. Tek asretim, tek asretim Vatanıma. Yüreçigim ıntıla. tek asanıma. Sultan ise qafesdeki arslan kibi qutura ve nail olmaq istey aşq canıma. Sultannıñ bu altın qafes sarayları iç deñiştirip olmaz maña Vatanımnı. Yüregime aziz olğan köyüm içün qurban etmege azırım. Yaş canımnı isteyim kendimi deñizge atmağa Ve teren deñiz tübüne batmağa Şapırılğan, köpürilgen şeñ dalğalar Yarem maña bağışlanğan bu yüzükni Tuvğan yurtnıñ yalısına alıp barırlar. Elvida, elvida, Vatanım, elvida, Qırımım, elvida, Asanım. Soñ o, demek, özüni bıraqa anau deñizge ve suv anasına çevirile. Suv anası kim olğanını bilesiñizmi? E, E. Rusalka yani. Ana u suv anası olıp, soñ başlay balaçıqlarnen laf etmege, sekizayaqnen ve suv anası, sağ oluñız, epiñiz merhametlisiz, epiñiz maña dost ve göñüldeşsiz, amma men kene de öz Vatanıma kitmek isteyim, kene de öz Vatanımnı körmek isteyim dep, bağçamda ölmek isteyim. Ve demek, Qırımğa, Mizhor köyüne yol tuta. suv anası olaraq. Ve soñki anda, soñki öyle bir sözleri bar, Tutqan yolum aq. Doğıp-ösken yerden de daa güzel yer ola bilirmi? Barsın, taş olıp qatsam da, ömür billâ bir tunç eykel olsam da, Vatanıma toya-toya baqarım, Taş qatsam da, oña sevgi saqlarım. Tuvğan yurtnıñ yalısını öpken dalğalar Menim aqqımda efsaneler aytırlar. Mına böyle sözlernen, demek, Arzı qız bu qoqla spektakli bite. Luiza hanım, ya mektep yıllarıñıznı hatırlap olursızmı? Siz nasıl, nasıl ediñiz? Yahşı özüni tutaydıñızmı ya da yaramay? Men pek yahşı özümi tutaydım. Men umumen pek yahşı qızçıq, terbiyeli, amma böyle faal, yani aktiv qızlardan edim. Men güzel oquy edim. Umumen mektepni bitirgende menim aqlımda üç tane dört, qalğanları episi beş demek edi. Güzel oquy, em sportnen oğraşa edim, em oyunğa, em de böyle aktiv, men daima aytacağım, daima bu ögde edim. Ya derslerde siz laf ete ediñizmi? Derslerde laf ete edim, em de, bilesiñmi, anau yaramay oquğanlarğa men illâ olarğa cevaplarıñ olarğa böyle yavaşçıqtan ayta edim. Sen yapasıñmı öyle, Melek? İye. Yapasıñ, ana, köresiñ, demek, merhametli qız çıqsıñ. Ya eñ sevimli dersiñiz nasıl edi? Sevimli dersim? bu, bilesiñmi, bu pek ocalarnen bağlı. Nasıl, misal içün, nasıl dersni nasıl oca alıp bara. Bir vaqıtları men bu Çistinki köyünde, bu biz yetmiş yedide köçip kelgende Çistinkige, anda güzel, umumen pek güzel mektep edi, anda men pek begene edim algebra ve geometriya derslerini. Em olardan daima beşler ala edim. Ya, aynı, atta olimpiyalarda, o, olimpiadalar olıp keçe de, derslerden iştirak ete edim. Çünki o qadar bizde oca meraqlı, güzel bu dersni demek alıp barğan pek Yahşı oca edi ve men oña ola bu dersni de pek sevgen edim.
Ya Vatanına sevgi sizge kim aşladı? Vatanıma sevgi, elbette, Vatan sevgisi, milletçilik, bu birinci de, nasıl aytalar, ana sütünden Ana sütünden başlana. Yani qorandadan, qoranda nasıl terbiye. Bizim qorandamız, aytmaq kerek ki, umumen böyle biz pek vatan, milletçi, vatanperver böyle qoranda. Biz, aytqanım kibi, yetmiş yedide köçken olsamız Qırımğa, Vatan, Vatan, Qırım dep. Ondan evel, men daa yufaq bala edim, kiçkene bir bala edim. Amma ondan evel meni ana-babamlar dört kere alıp kelgen ediler Qırımğa ve babam doğulğan yerlerni, anam doğulğan yerlerni köstergen ediler ve biz anda toqtala edik. Babam, misal içün, Kouş, dülberden-dülber bir köy. Bu Bağçasaray rayonındaki anam Büyük Süren, o da dülpek-dülber yerler. Aytacan, men balalıqtan Qırımnıñ dülberligini, Qırımdan nefes ala edim ve, elbette, Qırım sevgisi, Vatan sevgisi andan başlanğan edi. Soñ Anam milliy arekette iştirakçı edi, onıñ içün men, elbette, bu bizde böyle qorandamızda böyle bir çizgi bar, çizgimiz bar. Ya qorandada ne qadar bala edi? Ne qadar bala? Menden ğayrı ne qadar bala? A, men iç, eñ kiçkene, eyi, menden ğayrı da biz üç Ağa-qardaşımız, menden ğayrı da ağam bar, menden büyük ve eñ büyük bizim tatamız, tatam bar.
Ya anañız, babañız nasıl zenatta işley ediler?
Doğrusını aytsam, böyle adiy bir qoranda Anam bir vaqıtleri terbiyeci olıp çalışqan edi, soñ onı institutqa çağırtıp, odel kadrov deyler oña, soñ babam ise o dülger, babam ağaçtan bir vaqıtları öyle dülber bir şeyler, masalar yapa edi, iskemleler yapa edi. O pek altın keser edi, qolı pek çeber, böyle babam. Öyle işte. Amma, a, aytmaq kerek ki, anam, anama baqıp, men doğrusını aytsam, ziyadece anama oşayım. Öyle, öyle aytalar işte. Anam pek dülber yırlay, onıñ sesi çoq güzel edi. Onıñ içün men balalığımdan pek çoq Qırım, bizim halq yırları eşittim, halq türkleri bile edim. Soñ anam pek yahşı oynay edi. Atta endi üç balalı ana olıp, o aqılımda Men daa pek kiçkene bir qızçıq, dört-beş yaşına edim. Amma anam meni elimden alıp, çapa edi, işten soñ oyun anda alıp bara edi bizim qırımtatar oyunlarını, oyunlar dersini Fergana şeerinde. De, ya siz qaysı şeerde doğuldıñız? Fergana
şeerde doğuldım, amma o qadar çoqtan edik ki, soñ men kiçkene bala edim, biz andan Qırımğa köçip keldik. Soñ bizni çıqartqan ediler Hersonda, mektepni Herson şeerinde bitirgen edim, anda institutqa kirgen edim. Soñ seksen yedi, seksen. Sekiz senesi kene de Qırımğa köçip keldik. Ya siziñ balalarıñız barmı? Bir oğlum bar, Kemal.
O kim, o kim olıp işley? O
ses rejissör olıp çalışa.
Añlaşıldı. Menim torunçığım bilen de bar, bilesiñizmi? İye, torunım bar, üç aylıq.
Ya siz torunğa nasıl masallar oquysıñız?
Menim torunçığım o qadar şimdi kiçkene ki, o daa üç aylıq. O tek çoqsı yuqlay ve aşay. Aynısa bile, men onı teren de çivildeşip başlasam, o menim sesimden añlay ebet, bitasını tanıy ve böyle diqqatnen baqa, soñ külümsirey. Soñ barıp kene aşay ve yuqlay. Onıñ içün daa masallar oqumağa men bellesem daa biraz beklemek kerek. Amma men mıtlaqa oña çoq masallar elbette aytacam, inşallah. Ya torunıñız kim olğanını ister ediñiz? Torunım?
Hıhı. Birincide, elbette, sağ-selâmet, ana-babasınen, betaharbabalarınen beraber sağ-selâmet ösip büyügenini ister edim. Soñ, pek terbiyeli, medeniyetli qız olğanını ister edim. Yüksek böyle maqsadlarına irişip yetken bir qızçıq olğanını ister edim. Amma eñ müimi, menimcesine, İnsan olaraq bu insaflı olmaq ve namuslı olmaq, menimcesine. Men mına böyle, eger balalarım, torunlarım öyle olğanını körsem, men elbet de ğururlanmağa yerim olacaq. Luiza hanım, siz bizim seyircilerimizge ana babanıñızdan hatırlağan bir ayat dersini paylaşıp olursızmı?
Sevimli balalar, qıymetli balalarımız! Men, bilesiñizmi, pek ister edim ki, pek ümüt etemim, öyle de olacağın. Bizim halqımızda pek çoq böyle belli, dünyaca belli, zemaneviy böyle alimler çoq olğanını. Belli sanatçılar, resam, ressamlar, iş adamları, sportçılar, yırcılar, bestikârlar olğanını pek ister edim. Amma öyle olması içün başta bir siz, balaçıqlar, bugünden başlap pek yahşı ne? Oqumaq kereksiñiz. Yani çoq bilgi almaq kereksiñiz. Ne qadar çoq bilgi alsañız, o qadar demek yahşı. Bu, bu bilgi, bu insannıñ umumen bu onıñ hazinesi, onıñ baylığıdır. Bu baylıqnı sizden kimse hırsızlamaz, aytmaq kerek ki. Onıñ içün bilgi tapmağa tırışıñ, meraqlanmağa, er şeyin, bu bizim halqımıznıñ tarihına meraqlanmağa tırışıñ. Bilmege, tek meraq etmek degil de, bilmege tırışıñ. Ve men qırımtatarım demege utanmañız, daima ğururlanıp aytıñız bu şeyin. Ve ana-babañlarıñıznen, bitaxar babalarıñıznen ana tilde laf etiñ. Olar eger laf etmeseler, siz olardan Sonra laf etiñ bizden, biznen tek ana tilde laf etiñ demege kereksiñiz. Çünki ana tilimizni coymayıq saqın. Eger biz tilimizni coysaq, soñ umumen halqımız da Bam başqa ne teatr keregi olacaq, soñ ne kitaplar keregi olacaq, ne mına böyle programmalar, çünki olarnı baqqan adam olmacaq, añlaysıñızmı? Onıñ içün menim pek büyük ricam ve nasiatım, ana tilge ögrenip çoq bilgili insanlar. olıp olsıñız.
Dostlar, biznen beri birlikte Luiza hanım Üseinova edi. Kelecek programmalarda biz sizni daa çoq musafirlernen quvandırırmız. Körüşkence!